Halo, Assalamualaikum. Ini part 2-nya. Mama hendak berkisahan pulang. Ayo, Ma, kisah apa, Ma? Kisah antara si miskin dan si kaya. Uma lah, hai.
Padahalnya sama-sama cinta berdua. Hmm. Nang anu nih kisahnya si miskin nih bepadah lawan nang calun mertua tu urang mampu lah bapadah kada jua mun bapadah sugih kada bapadah urang mampu kaitu nah nya mampu tu kan macam macam kamampuannya ada
jadi dikira nang mertua ni jar arti mampu tu urang sugih dikira ditarima ai nya anak nang bapacaran jua badua kisahnya. Lawas kisahnya bapacaran tuh. Mulai lagi halus sudah bakawan kisahnya sampai nang tuha bapacaran inya badua. Imbahnya sudah anu bapadah awan kakawanannya kisahnya lakiannya nih. Aku ku jar kaina kaini-kaini bapadah jar kada berdusta kalu aku jar. Kada jar cuma berboong jar. Kada berdusta tapi cuman pemboong jar kakawanannya tuh. Tahulah artinya kah itu. Bepadah kena aku jar tapi 41 mat buting bisian. Baju 41 buting, salawar 41 buting Artinya bepadah. itulah orang mampu. Eh, misalnya. orang mampu bepadah. Tahulah nang 41 tu mulai lagi bayi hitungnya. Sampai tua, jadi 41 kisahnya bisian, lalu bepadah ai urang mampu. Ditarima urang kisahnya bedatang ni tadi. Sakali kawin, kere kadada lalu kisahnya bawaan, menjujur kada kawa, anak saling cinta, paksa ai dikawinakan, dikawinakan, cuma nang mintuha ni kisahnya kada suka-suka, di tang hatinya kisahnya bakarubut. Lalu kada bakarugut kisahnya bedua laki bini ngetu. Tapisah.
Tapisah.
Tapi ujar nang lalakinya nih tadi, aku nih jar orang mampu padahal jar kenapa maka kisahnya kada kawa manui bini nih tadi. Belalu bepikir ai kisahnya bulah lubang. Aku dingai ja kena mulah lubang dingai ja masalahnya kaini handak batamu kalu kisah papura batuk nang nanu nang lalakiannya di luar tuhun ja papura batuk nya kanu tu artinya turun jadi elo jar nolak biniannya ja kisahnya nyahuti papura batuk kena dahulu artinya handak baaksi dahulu tuhun jar nang laki. Tuhun jar tuhun jar nang laki turun jar kada tuh ala jar nang bini napa kisahnya tuh handak bebengkeng dah ulah jar turun sakaja barunding ya nang barunding badua tuh kisahnya maulah lubang. Barundeng badua kisahnya mulah lubang di padapuran gasan nang laki tu manunggul tahu kah arti manunggul tanyakan pada diri sendiri mulah lubang gasan manunggul di padapuran di lubang lantai
jadi nang bini ni kisahnya hari-hari katuju baharaguan. nang kada bisa baharaguan timbul baharaguan harat nah jar nang anu salawas balu jar jar nang uma anakku ni rajin baharaguan kisahnya manyanyambal nang katuju kisahnya nang anak ni kena ma jar ambilakan bawang jar tulak ka buncu maambilakan bawang sabigi Can manyambal.
Can manyambal dikupas, dipirik, unggat, unggat, mamirik ngitu lawan awak-awak kisahnya. apa maunggat tunggu laki di bawah kisahnya orang di lubang tadi didudukinya oleh nang bini memirik unggat unggat memirik bawang saigi kenapa nak jam ke bawang haji yang dipirik ja sengajanya kan tunggal butingan hmm. kisahnya mengambil anu nak ajar mak ajar ambilakan lagi janar hmm. tulak pulang kisahnya mengambil ke pinggir hmm. janar itu tadi pemirik pulang unggat unggat Kena mak ja pulang, keminting mak ai balum. Mamilakan pulang keminting, hari-hari kena kakaitu haja jar gawian anakku ni mencurigakan aku nah jar. Mencuriga ngan abahnya ai jar anak kita ni ku jar. Mencuriga ngan apakah jar nang abah, kada abahnya mencurigakan jar pulang. Hanyar kisahnya mangarti. Malu diintai ai jar ulih nang uma, hari-hari kakaitu haja pa, berajin ungga-unggat mamirik sambal. Curiga nang uma nih. Lalu ay kesenya diintai. Katuhukan nang sudah ma bawang ma. Ma ambilakan janar ma kada diherani. Ditunjul lih nang uma muar aku wan ikam nih jar basa suruh wan kuitan haja jar. Jar nang uma ditunjul menciking gin nang laki nih tu jar di lubang itu.

Gargaji lambat maai ja pagat jar pada abahnya gargaji haja jar padangan mancari gargaji kisahnya kacak banar cirit disamprut banar cirit disamprut disamprutnya muha mintuha matanya buta buta am mata mintuha ku ni jar karna ngiko janya jar he nang nang abah ti bukah jar iya ruparang kada dapat mancari gargaji kada dapat. buhujung takulut tapih jar muka ranai ampih nya ranai ampih pulang Ayolah, sudah kayak itu aja nah yang kisahnya jadi mama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam badangsanakan dadah